Сәлам, егетләр, кызлар. Сәлам, дустым.
Сәлам, сәлам.
Сез хәтерләгәнсез, э, хәтерлисездер инде, узган атнаны мин татарча яшәм акциясенә багышлап, без шушындый кечкенә генә тапшыру әзерләгән идек. Э, һәм без шушындый хәерле эшне дәвам итергә булдык. Э, шу, сезнең белән бергә алга таба шушы тапшыруны алып барачаклар. Мин Тәбрис, Тузан, Биләнур.

Чыннан да гөрләде ул һәм э, бик зур бәйгеләр булды. Текә. Жанлы музыка. Әйе. Ә хәрефле инсталляция, хәтта ә хәрефен ашап карарга булды. Әйе, э, мин татар сөяшәм узды, ләкин сез барыгыз да беләсез, Татарстан Республикасының Казан шәһәрендә безнең э, татар теле һәм әдәбиятыннан м, халыкара олимпиада узды һәм

Татар телен сөючеләргә без Мин татарча эчә яшәмнең нәрсә икәнен аңлаттык, акция, бәйгеләр уздырдык, шулай ук Ями Music белән бергәләп кечкенә генә концерт булды. Гомумән, Казанның тормышын күрсәттек дип әйтергә була. Тагын өстәп әйтәсе килә, бу көннәрне менә безнең офисның тәрәзәсеннән дә күренеп тора, 9 майга, Җиңү көненә әзерлекләр бара.
Шул уңайдан татар яшьләре форумыннан бер-ике җылы сүз әйтеп китәсе килә иде. Әйе, хөрмәтле ветераннар, без сезне чын күңелдән шушы олуг бәйрәм белән тәбрик итәбез, сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез, сезгә, иң мөһиме, саулык-сәламәтлек, озын гомер, әйе, тынычлык телибез һәм татар яшьләре исеменнән сезгә баш иябез. Менә безнең шундый җанлы атналар дәвам итә. Икенче атнага да безнең чаралар каралган. Әйе, 16 майдан 30 майга кадәр без э, Җаекка, Казахстан Республикасының Җаек шәһәренә очабыз. Әйе, анда безнең татар лидерлары бөтен Урта Азиядән, Казахстаннан җыелачаклар форумга. Әйе, анда без э, төрле-төрле четерекле проблемаларны шешәчәк. Без э, шулай форумда кызыклы гына чаралар көтеләчәк. Остаханәләр, әйе. Әгәр дә син үзеңне Урта Азия татар яшьләренә татар яшьләре дип үзеңне саныйсың икән, кил, кушыл, бергә булып шул көннәрне. Шулай ук безнең печән базарына әзерлекләр бара, планнар төзибез. Киләсе тапшыруыбызда Казахстан сәфәреннән соң плюс печән базарына әзерлекләр турында тулырак мәгълүматны көтеп калыгыз. Әйе.
Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Хәзер тукта минем Әйе.
әйтәсе сүз калды әле. Ә, Димәк, сез безнең тапшыруларны, безнең эшчәнлек турында беләсегез килә икән. Беренчедән безнең Ә бу шәхси сылтама аккаунтларда алып керегез, әйе. ә, Диләнур, Тәбрис, Линари безнең аккаунтлар теләсә кайсы социаль челтәрдә бар диярлек. Безнең оешманың да үз рәсми ә,

Юк, мин әйтәм җанлы, атна дәвам итә. Әйе, әйе. Аннан майдас. Чисти искә калган. Без шул икенче тапшыруда Казахстан сәфәреннән репортаж һәм печән базары турында тулырак мәгълүмат күрми калмагыз.
Шулай ук. Әйдә матур гына басыйк та әйдә, иң баштан сосредоточься.
Шулай ук безнең печән базарына әзерлекләр бара. Тулырак мәгълүматны көтеп калыгыз. Әйе.